guys guys musaskipe video iri bho zvandoda kutaura panapa zvakakosha and zvinodzimba and also zvinobata mwoyo asi zvichikurudzira handiti ndinoda kutanga nekutaura chinhu zvakadai so maswera sei ende kuri sei kwamuri mamuka sei kune vachaona mangwana makadi henyu kune vachangosvika pavhidhiyo rinoi like share comment because mashoko andaa kutaura panapa makukutu ende achavaka achadzimba mwoyo acharwadza achanaka so guys first thing let's go straight to the point anditi and eh, there's a song yandogara ndichiridza pamavhidhiyo angu ese that song called jesu ndiye tariro anditi yakaimbwa namama mamani mamai mukarati anditi song iyi ndakaiterera when i was young ndichigara mukadoma and life yakandiomera i play that song not because I, I was pemaring ndandisingapemi but that song ukanyatso kuiteerera ukanyatso kuisa pamwoyo unoyehwa kuti song iyi haisi kuti ndipei something iri kuti jesu ndiye tariro gore riye ndapererwa hazvizunzi gore rino ndapererwa handiti ndashayiwa zano zviya ramangwana rangu rese randiomera

hope anditi maunderstanda jesu ndiye tariro gore riya ndaomerwa ndashayiwa zano zviya ramangwana rangu rese randiomera raiva rima handiti mukatera kumberi kwayo inobva yati inzwa vane godo vakataura vanoseka vakagegedzera harisi kuti vane godo vari kutaura because its not talking about the present only when i start to put that song on my video I remember when I was staying in the street ndichidya mabhini you know I was listening to that song song yaikandipa hope and faith kuti no nyamwe ukaomerwa sei jesu ndiye tariro zvichanaka you get it haikumbire mukaona kana muchechi song yaikaridzwa yaiyo vanhu havasi vakauya tipa offering in case kana munhu auya achitaura kuti achimba song iya yekuti kupa kune mfaro was inenge yatova different thing kwakukumbirwa zvatova different nekuti jesu ndiye tariro handiti unowa pepe panonzi rega ndikuudze shamwari zvinhu pazvinooma paya hazvireve kuti mwari vakurasisa bodo hazvireve kuti mwari vakukangamwa handiti kureva kuti haisi kukuudza kuti zvinhu zvakakuomera usafanira kuenda tinokumbira no is telling you kuti izvozvo zvinhu zvikakuomera hazvisi kureva kuti mwari vakukangama kudenga zvichakunakira so inini i used to love that part so much because yaindipa faith and believe yekuti nyamwe zvakandiomera izvo so mumba mangu ndichagara pasofa ikwatiger furniture mumba mangu ndichave netv yakakura kudarika yevamwe vanenge vachindiseka mba mangu ndichave netv stand yakanaka yekuti ndikatarisa ndoti dam mba mangu ndichave nestove yekuft gas ndichave nefiriji yandichatengera mudzimai wangu ndichave nemubhedha queen bed wandichatengerwa nahonorable that was faith pachave nemaketeni achabva kupi inonzi chii kambani yedu iyi ndisanyepe panapa ndisandidade ku eh, achabva kutiyana home deko handiti ndichava nemukadzi achandida ndiri zvandiri so mukadzi wangu iwas like ndaive mebo kwaari you know i was mebo kwaari yokuti nyamwe vanhu vaimusvura kunei wakaone apa but aingogara achiti ndongokuda wakadaro mebo me because jesu ndiye tariro we are not tariro isusu weare just people and weare human being tine maoni maoni way atinoona nazvo zvinhu even nyambo nyatsoona kuti this song is not going to kuti kupema jesu ndiye tariro isinganyadzise tariro yakavimbika tariro yakatendeka you get it so song iyi mukatoona even kana mama vachimba chaiko motonyatsona kutoti no iyi song it was not because kuti ndikukumbirawo chakati ikuti pashungu i love that song of um, ani dokas ana dokas moyo yekuti kwanzi mwari wangu zvangu zvichanaka ri but handitoi play because munogona kuzoitora neimwe wei muchiti o oh, atanga so what am i saying guys im saying kuti song idzodzo isong dzakandibatsira when i was liking that song ndandiri kusouth africa ndichitoita zveconstruction pandakafarira song yadocas moyo yekuti ndimi jehovha jaire mbuva zvose ndipei wangu kana i was loving that song because i knew kuti there's a future where i'm going maunderstand i was ini ndakakurira muchechini i was raised by by christian people ndainamata zvisingaite kumasowe kumazioni hauna chaunondiudza muzayoni ndomana kazvarirwa you understand ndikapinda mufm because of situation of life today ndati ndikuparidza ndisi kunanga munhu musazoti kwanzi hechichi and there's a people vari kusafa izveso like right now and when what they can do they will come and, and fight you inside of asking for the help you understand ini nandichaverenge kuvanhu vaive vamunoti ha ah, mwana atambudzika you understand ndakasvika papoint iyoyo ende eh, ndakaidarika because jesu ndiye tariro its because of people vanobhilivha kuti no this kid deserve to have something greater so there's a people vanongoona bad thing about you before they see good thing about you so ini ndine vanhu vaya vekuti vanondiudza kuti tandaza why don't you stop why, why, why wakamira kuimba rekanisa ndisapinze english because i didn't go to school i didn't go to school in, yeah there's a people vanonzonza why uchimira kuimba kwadi wadai dai toda kukuhepwa kuti uzoita mashow akadai dai dai you know they believe in me kuti no mwana uyo voice yake rinoita something you know after what I, what, after when i sing that song titan kick song that song changed my life I don't want to lie. So I don't want kuti ndide kudzosera nyaya kumasure kana kuda kudii kana kuda kudii. When you comment a comment, zvakafanana nekujaja munhu asiri kukujaja kujaja munhu asinei newe you are judging yourself because munhu aukujaja haumuzivi and you don't know what the life is living kune inonzi real life kune inonzi fake life here in facebook no one is showing you their real life in case it's unnecessary like when my wife got sick i have to come and ask for the help and then i got the help i needed you know so matauriro andinozoita sometimes people they was like ah watituka watidi but i remember kuti no sometimes ndinotaura neshungu ini handidi kubhuliwa was raised bullying wakambotaura malife ekuti pese pabiwa unenge ungondiwaba there's a people vaindiwisha kuti iwo chararamira muprison uri mbavha nekuti vaingonona ngati ndinoba nekuda kwekuti mwe munhu akaba zvaingonzi ndini because i didn't have someone anondisupport you understand so ini today iam not gonna say something what iam coming tomorrow and say and withdrawing it and no one is gonna come and say kuti pakadai so enda unogadzirisa uti kuvanhu sorry because i won't i want munhu anenge arwadziwa nemashoko iwawo zvakafanira nekuti ndasvika papublic ndomati imbwa yemunhu iwe wotomhanya undibata kola ina ndakunongedzera munhu kuti uri mbwa ini you know ndangoshedzera zita like ndangoti futseke wakutomhanya wotondirova waziva sei kuti ndikutuka iwewe you know isu tine vanhu vatenge tichitofesana kungoti ah, anonijera dambo kudai so but when we come in real life chaiko chaiko guys content creators they are real people vanhu vane mweya wekufema vanhu vane mwoyo vanhu vane ropa wekutoti vakatobaiwa vanotorwadziwa ani maunderstand vanhu vekutoti ukatovatuka vanotobatikana i remember my grandmother kamuchiremember pandakamboendawo kumhondoro ndichinovaka guva ragogo asi atatopedza tichatodzokera gogo vangu inini vaiti vakandituka ndaibatikana asi vakandirova vairova zvingaiti ndaitongoti zvatopera bhosi vaitobva vatonyarara you know so there's a time wekuti unotoona kuti shoko iri randibhohwa bhozi munhu handizive that's why murizoona vamwe vachizotaimirwa panoonekwa orohwa bhozi zvinenge zvabhohwa that's why maona kana kuzvikoro chaiko tairohwerwa nyaya yekuti wotonomirirwa kuground ndokanditaura kuna nhingi yokuti ndiri chakati ndiri chakati you know e eh, because mashoko anorwadza ende shoko harivhikiki but i thank god kuti ini kuchikoro handida kuenda so everyone anenge anema comment section ibe ndokuti mumwe munhu ndianingazouya tinoudza kuti ah, iwe waona here watukwa zvakati naningi waona here kuti ningi ati zvakati ini pafacebook panapa i want to be honest with you nemwoyo wangu wese i don't have a grudge with anyone handina munhu andakavenga nyamwe mukazondona mangwana naningi musazoti ko ningi uyo akazodai aa uh -uh. what happened in vegas stay in vegas inini handina problem nemunhu munhu ese anokanganisa neniwo ndotokanganisa thats called ndo ndo patinozonzi we are human beings eh ndosaka tiri vanhu tikasakanganisa tinozoita vanhu pakai anditi inini i do my life inini ndine mukadzi wangu it's not like hatifaite hatinetsani hatichinjane mawords we do but we always fight no matter what kuti we will not gonna break nekuda kweumwe munhu and we not gonna fall down nekuda kweumwe munhu zvaanenge atiudza the moment someone will talk toto make sure to rise so that that person can see kuti no when i come to and ask for the help ndenjitoda help nesina kuya kuzoti undi undione ngati ndiri rombe kana kuti andstaff and staff hakuna munhu asingade maneeds guys nyamwe mamiliyoniya chaiko animona tine maneeds tese atinoda mulife you, you might have everything but pane chausina unogona kuita mari yese inodiwa nemunhu wese but pane chinenge choshota chaunotoda animoziva ini know what i do zvandinoita ini nyama muchindoona pasocial media i show my real life fanike these days i show you how i live i show you everything that i do and beside kana ndatoita chicontent chacho kuti unotoona kuti this is content but these vlogs i started to do these vlogs the day rakatanga kurara mudzimai wangu because i knew kuti handisi kuda kumufosa kuzoti abebi ah, ita so ita so ita so ngatiposte so we don't mind if we for both the main time atakafunga kuti ita page but there's a people vanogara vachitiudza kuti why mukuda kuti ita page and there's a people they believe in us and if we do those things we disappoint people there's a people vanototifunza kuti why don't you post in youtube and this this and that because they believe in us saka ndakazounderstanda kuti mm, ukaona iwewo mulife mako usina munhu anokuti uyu ndakamuvenga uyu just knew something is wrong kwauri wewo kana pane chakanaka pane chakaipa hausati wamboona muground chaiko munhu achinomaka kipa kubhora zvichiri muground animona anomakwa ndiani chi ane bhora iwe unogona kusaita bhora tutu kune vanhu vese asi iwe une bhora kune munhu one kana kune vanhu two because there's a people anongomira kuti ukangoisa video kuti ngoyataura kuti ah, afutseke wazodai iwe haimi zvipi kwei munongopema but ndofanobva vaninakidza vacho kuti even my, my brother chaiko akabhuliwa pasocial media panapa but anofamba nemota dzatoto nemota yatotochiva tese kuti i wish we have this car handiti apa iwo hauna wavambula uchituka uchidii so sometimes kushora munhu pabasa pana pasocial media panapa we are working and wewe be proud of your work usafe wakazonyeperwa nemunhu kuti he basa ako wakazodai sia do you know when you start to do social media kana hama chadzokudza kuti haa ndezvipiko zvawakuda kuita izvi wakuda kudiko hei watanga kudai watanga kudai but have faith have faith all the time with what you do nezvinhu zvakukuita andiona usabhelieve munhu kana uchiona kuti haana kwaari kukuendesa ini iam proud of myself with the way i am right now because i eat in the bean no one ever understand that kunze kwemunhu akazviita izvozvo kwanzi anorwadziwa nebhutsu ndiye akaipfeka andimaona saka sometimes you don't need someone kuti akuudze here kuti sha you can make it tell yourself that you can make it you can do it mm. you don't need tandaza kuti apushe page rako kuti iwe uwe content creator tell yourself you are a content creator make something that people they will enjoy and like it inini not because kuti dai maibhanda vanga vasingarwari papa dai tichikupai makondendi manyama because tiri kuzimbabwe and you know when weare here teke tine fire animaona but and trust me ndiri munhu ndinoto ne rafu imwe isingatoite kutoti mukandisapo kuti tandaza tanga kutuka ndotuka zvekuti munoshamisika im zvokuta mavanhu vakuru chaiko anonyara anenge achizvo vanotuka vaya vanotozonyaya kuti aa ah, ah, mwana uyu ndozvaanotaura why indakagrow apa ndine mapains andinawo mumoyo mangu ekuti when i start to talk ndotaura nemwoyo so asi ndinobhilivha kuti mwari if you hear those, that song yekuti kana denga aches hapana ngati no hakuna anochinja faith anmona ndosaka ndichifara song yekuti jesu ndiye tariro nometa indauya kulife mako ndikakudza kuti sha hauna zvauchaite urombe uri chii asi kana denga rati yes hapana anoti no because nobody control denga no one control mwari kunze kwavo mwari ndo vanozvicontrol mm. so zvokuda kuudzirwa neumwe munhu kunzi aiwe zvaukuita izvi hazviite wadi wada iwe uchiona ndo pane believe yako walk with your believe usashandise believe yemumwe munhu kuti shaiwe unofanira kuita mbavha yoziva kuti aa ah, ndinoda unoshanda ndaita makanika ini mm. when we grow up taifunzwa ngwani unzi what do you want to do when you grow up then i was like doctor Are you a doctor now? No. Because you believe someone paakazoya mukati melife yako akakuudza kuti iwe haufanirwi kuita doctor iwe unofanira kuita darker boy now you are a darker boy in the name of someone akauya achikucontrola life kukuudza kuti life yako inofanira enda so life yako inofanira enda so i hate when people come and lie against me because ndee ndisingavazive and handivazivi you know ini vanondiziva chaiko they never come because vanotori shame of their self kuti vainditarisira pasi now im higher than them i have a wife beautiful wife kutodarika vakadzi vavo vamwe vacho kutodarika so ndotoona kuti vanenge vachitorwadziwa kutoti havatofe vakatouya kucomment section vachitaura zvinhu zvakaipa and havafe because they knew ndongomudza kuti ayo shaa bho here wauda kundidai asi munhu asingandizivi ndo waunoona achiuya achibaya kana zvinhu achitaura ah, tindasakanodai ah, not people they know me people they know me vanototaura kuti mwari ka munonyadzisa bcause vari kunyara and the song yavanofanira va kutoimba izvi ndei tiri kunyara baba bcause what they expect is not what they get amaona like waorder chinhu kutemu waorder bed yako ukati waorder uyu tv stand yako emanyama obva waona ako ah, ndezvimwe zvinhu saka sometimes guys believe yourself do what you think is right don't ever listen to anyone iwe ukazviudza kuti ndo zvandofanira kuita nyamwe vana vakujaja sei totukwa tinoshorwa and it's not the first time in end i was bullied since i was young but i don't want anyone anobhula mukadzi wangu mbozi inde nditoti aiwa apa ndipo pane mwoyo wangu so mumwe munhu akazoyada kukontrola life yangu izvozvo anenge atowesta time yake bhozi inini munhu akandireza chai akashaika ndozoda kuzocontrola life yangu neumwe munhu nekuda kwekuti anofila like I'm, I'm a toy I'm a needed too much I have to do this unofa uri rombe because vanhu anenge adangoti uite rombe ndaka moza kuti ndakamboita basa rayo rekuti ndini ndaingomixa concrete everyday ndopa ndakaona kuti mwari ka this life is not easy ndikazviudza kana vanhu andaishanda navo ndakavaudza kuti this is not my life in i'm not belong here tell yourself pray cast those evil thing i don't belong here ndakambowa umwe mutungamiri achiparidza zvikanzi ini ndakapisa imba yangu ini ndikati hapasi pamba pangu ndikunovaka imba yangu kumoko akanoivaka imba yakanaka kudarika zvekutodarikidza so believe yourself thank you so much yapedza nhasi anga zuva rekuparidza musapinde nemwoyo mm.